Dem baş we tevan re. Kîjan elfabet, erebî yan jî latînî ji bo zimanê kurdî guncav e? Di dîroka mirovan de, mirovan her dem hewl daye ku jiyana xwe hêsan bikin û ew gotinê ku dibêjin jiyana xwe pê bi rê ve dibin wan bikin nivîskî. Yanî ne tenê deng ji devê wan derkevin, mirovan hewl her dem hewl daye ku ew dengên ji devê wan derkevin bikin nivîskî. Ji ber wilo jî di dîroka mirovahiyê de gelek jûreyên nivîsandinê derketine. Ji wan em bêjin nivîsa mîxikî yan jî bismarî ya ku bêtir Someran pê dinivîsan, nivîsên hîroglofî yan jî hîroglîfî, ku bêtir li aliyê Misirê derketin û li vê derê jî gelek pirtûk li ser hene û li vir mirov dikare qala pirtûka yan jî li ser pirtûka Ibn Wehşîya jî biaxive ya ku tê de qala hin nivîsên Kurdî dike ku ew jî bi nivîsa hîroglofîn in. Gelek nivîsên Çînî hene, Fînîqînî hene, Senskirîtî hene, Evesteyî hene û gelek cureyên din hene. Nivîsa mîxikî yan jî mîxî bi vî rengî bû, li ser depan dinîvisandin, bi awayekî ji awayan ji bo xatirê ku dikarî bin wan peyvê xwe bikin nivîskî û pê dan û stendinan bikin û nameyan ji hev re bişînin û ev nivîsa hanî gelek miletan pê nivîsandiye, kurdan pê nivîsandiye, farisan jî pê nivîsandiye, ekadiya pê nivîsandiye, babiliyan pê nivîsandiye û ew jî di gelek qonaxan jî. ji we derbas bûye ne ne tenê bi vî rengî bû gelek caran guhertin tê de hatine kirin. Ev jî nivîsa min e. Li zanîngeha Göttingen ez fêr bûm yek çawa mîxikî yan jî bismarî binivîsîne. Nivîsa hîroglofî wek me got bêtir li aliyê Misrê derket, Misra kevin û ew jî wê nebûn yanî nîşan bûn. Wêneyên jiyana wan ya rojane, em bêjin dar, wêneyên ajelan, wêneyên gelek tiştan hewl dan ji bo her tiştekî wêneyekî, nîşanekî çêkin ji bo xatirê ku dikarî bin em bi hev re bidû bistînin bazar û dan û stendinê xwe, firotin û kirînê xwe bi rê ve bibin. Ev nivîsa hîroglîfî jî di gelek qonaxa re derbas bûye. Ji ber ku mirovan wek min got timî yan jî her dem hewl didan awayekî hêsan ji xwe re bibînin. Piştre ev nivîsa hîroglîfî derbasî nava Fînîqîya bû. Fînîqî bêtir li ser Deryaya Navîn ya Deryaya Spî yanî li aliyê Libnanê, hinek ji beşê Sûriyê wek bajarê Tartûsê, Laziqiyê bêtir li van devera bûn Fînîqî, ew jî Samî ne. Dema ku ev nivîsa hanê derbasî nava Fînîqîya bû yanî ya hîroglîfî Timî bazirganên wan, zanayên wan yê ku bi wî bi nivîsa hîroglîfî didan û distendin timî zehmetî tê de didîtin ji ber ku bi hezaran nîşan wêne hebûn. Êdî li vê derê qonaxeke nû dest pê kir. Ev qonax hanê çi bû? Fînîqiyan hewl da ku ew nîşanên ku bi sedan hebûn yan jî bi hezaran hebûn hewl dan ku wan nîşanan bikin deng. Ev tê çiwa tê? Dê wateya ku tiştekî nû afirandin yan jî vedîtin ew jî ew bû ku ji bo her dengekî nîşanek çêkirin. Yanî em bêjin ji bo denga A elêf çêkirin, ji bo dengê B bêd çêkirin û êdî li vê derê guhertineke dîrokî di jiyana yan jî di dîroka mirovan de çêbû. Cara yekeme ku Ji bo her dengekî mirovan ne bi sedan nîşan hene yan jî ji bo her gotinekê nîşanek heye. Êdî deng yanî mirovan giyan wê astê piştî ku di gelek qonaxar derbas bûn êdî ji bo her dengekî nîşanek çêkirin. Ev guhertineke dîrokî bû. Êdî li vê derê ew pirsa ku min destpêkê ji we girt gelo elfabeta Latînî yan jî ya Erebî ji bo zimanê Kurdî baş e. Li vê derê hûn ê bibînin ku her du elfebê jî ji elfebeya Fînîqî li pêş ketine û her du elfebê jî maka wan, dayika wan, koka wan yek e, her du jî ji nîşanên hîroglofî û pêşketina ku Fînîqîyan çê kir, ev her du nivîs maka wan yek e. Niha em ê bi hev re berdewam bikin û hûn ê bibînin bê çawa bûye. Êdî ev nivîsa ku Fînîqiyan dît, yanî ew nîşanên ku fînîqiya ew çêkirin ku ji bo her dengekî yanî her fonek ji devê me derdikeve nîşanek çêkirin, wêneyek çêkirin. Ew nivîsehanê ji bo mirovan hemî bala hemî welatên dora wan kişand û her kesî hewl da wê elfabêtehanê bi kar bîne. Çima? Ji ber ku hêsantir bû li şûna ku mirov bi hezarên wêneyan yan nîşanan bi kar bînin, Tenê ji bo her dengekî wêneyek heye û dikarin hemû nivîsên xwe yan gotinên xwe bi wan denkan binîn. Ev nivîsa Fînîqiyan yan jî elfebeta Fînîqiyan bi du aliyan ve çû. Bi aliyê rojava ve çû, bêtir bi aliyê Yûnan û Îtalyayê wan ve çû, bi aliyê rojhilat ve çû, bêtir derbasî nava Aramiya û him jî aliyê başûr ve çû, derbasî nava Quptiya bû û vê dawê derbasî nava Ereba jî bû. Ev nivîsa hanê ti carî wek xwe nemayî, ev nivîsa hanê roj bi roj pêş ket. Dema ku derbasî nava Îtalîyan bû yan jî denbasî nava Yûnanîyan bû gelek guherîn tê de kirin. Yanî li alîyê Yûnanê gelek guherîn tê dikirin berê ev nivîsa hanê jî wek ya Erebî dihat nîvsandin lê hêdî hêdî hat guhertin û min li vê derê ji were gelek wêne nîvîsandine çawa ew tîpane hatine guhertin hem jî berê nivîsandina ya latînî ya îro jî wek ya erebî ji aliyê rastê de dest pê dikir û ne ji aliyê çepê de ew jî sedemên wê hene mirov dikare rojekê li ser biaxive lê heger ku hûn lê binerin li van wêneyên ku min ji we re hinek nimûne nivîsandine bê çawa hatine guhertin mînak heger ku em li vê bêt binerin bêt di zimanê fînîqî de ji ber ku zimanekî samî ye ew jî mal e binerin bê peyva bêt yanî ji Ji bo tîpa be bê çawa hêdî hêdî hatiye guhertin heta bûyî beya îro û peyva elif ku di zimanê fînîqî de ga ye binerin bê hêdî hêdî çawa hatiye guhertin heta ku giyayê aya îro û lê binerin em bêjin di latînî di çawa de bû yan jî di ebrî di çawa ye di erebî di çawa ye çawa ew guhertinana tê de hatine kirin yan çawa tîpa re hatiye guhertin di van wêneya de hûn dikarin hêdî hêdî ji xwe riwan binerin çawa her du elfebê Koka wan yek e û çawa hêdî hêdî her du elfebê bi awayekî ji awayan hatine guhartin heta ku giyane ev teşeya ku îro tê de ne. Li vê derê jî min ji were hemû em tîpên fînîqî nivîsandine û her yek wateya wan çi yî wek mînak min got her peyvek ya herî balkêş îro di zimanê erebî de yî ku her peyvek ji wan peyvên ku di zimanê erebî de îro tê gotin di zimanê fînîqî de wateyek wan heye em bêjin Elêf di zimanê Fînîqî de wek min got gaye, bêt, male, şîn wateyek wê heye, waw wateyek wê heye û her yek ji wan wateyek wan heye em li vê derê hemû li vê derê nivîsandin heta roja îro jî peyva elfebêt yan elfabêt di hemû zimanên ewropî de û li deverên din welatên din ev peyv tê bikaranîn. ji ber ku ew peyva hanê ji cem Fînîqîya hatiye û hîna weke teşeya xwe ya kevn maye. Bêguman hinek guherînek biçûçik lê dihatiye kirin yanî ji elif bûye elfa di zimanê latînî de û ji bo wilo jî ez li dijî peyva elfebe me gelek caran min sernîvsandiye. Wek min got ez li dijî peyva elfebe me, ez bi peyva elfebê tê re me yan elîfbê tê re me ku heger hûn li dibistanên kurdî yên dînî yê kevin vegerin pirê wan dibêjin elîfbêt yan jî elfabêt û elfebe yan elfaba bêtir elfebe forma tirkî ya standarda tirkî ya îro ye. Ez bawer im Mîr Celal Bedirxan bêtir elfaba bi kar danî. Lê ez di wê demê ku standarta kurdî bibe elfabêt û ne elfebe wek ya tirkiya îro ji ber ku standarta wan e, ji bo wê jî di encamê de ji we re bêjim her du elfebe dikarin ji zimanê kurdî re çê bibin lê divê ku mirov tiştekî bîne ziman ew jî giring e. Em mesele meseleyeke siyasî ye bêtir jî meseleyeke zanistî ye. Yanî hemû dengên ku çawa di erebî de hene dikarin ji kurdî re çê bibin û mirov dikare tîpên nû li zêde bike. Wek îro em bêjin çawa li farisî de tîpên nû li elfebeya erebî hatine zêde kirin, çawa di kurdiya soranî de çawa tîpên nû li elfebeya erebî hatine zêde kirin. Di latînî jî de elfebeya almanî ne wek ya fransî ya fransî ne wek ya îngilîzî ya îngilîzî ne wek ya swêdî yan her kesekî li gorî zimanê xwe ew elfebeya hanê guncandine mirov dikare hemû elfebeyan li gorî zimanê kurdî biguncîne. Li aliyekî din jî ev elfebeya erebî ya ku îro heye, Bêguman di nava faris û kurdan de elfebeya erebiyê berê kurdan bi elfebeya aramî jî dinîvisandin di gelek qonaxên kevn di berî zayînê yanî serdemên kevn de jî wek mînak em bêjin ne tenê kurdan farisan exmîniya jî bi elfebeya aramî nîvisandiye serdema împeratoriya yan jî dewleta sasaniya jî bi elfebeya aramî nîvisandine piştî hatina misilmanê elfebeya erebî derbasî nava kurda bû ew elfebeya hanê jî di gelek qonaxar derbas bûye. Armanca min ji vê vîdeoyê ew e ku ne ez bêjim kîjan elfebe ji bo zimanê kurdî baş e, tenê min dixwest ez mijarekê zelal bikim. Ez bi xwe bi elfebeya latînî dinîvsînim lê mebesta min pê tenê zelal kirin bû.